ס'איז געווען א איד אין בני ברק איז אוועק פאר אפאר יאר צוריק האט געהייסן ר' משה פרעסמאן געווען א איד א תלמיד חכם ער איז געזעצן געלערנט א מסמיד קיין געלט האט ער נישט געהאט כסך. זיינע עלטערן איז געווען אויקאנא, און זיינע עלטערן זענען אוועק, איז געקומען א טעלעפאן פון קאנסוליע פון תל אביב, אז ער דארף קומען צום שגריר קיין תל אביב, חתמ'נען דארטן אויף פאפירן, און גלייך נאכן חתימה גייט אריבער צו אים די ירושה. האט זיין רעבעצן, ר' משה פרעסלענער'ס רעבעצן געזאגט פאר ר' משה, אז מ'האט געקלינגען פון די קאנסוליע אז מ'דארף קומען אין תל אביב, האט ער געזאגט איך פאר נישט קיין תל אביב שמירת עיניים סאיז א ירושה רבותי מרעדט נישט אויף מרעדט נישט אויף צען טויזענט דאלער מרעדט אויפן ירושה איך פאר נישט קיין איך פאר נישט קיין תל אביב שמירת עיניים סאיז בחשבון פון אלץ די רעבעצן אביסל געווען תמימותדיג האט זי צוריק געקלינגען דארטן און זי האט געזאגט אז איר מאן איז גאר א פרומער גאר א שטארקער פרומער א שטארקער ערליכער וואס ער פארט נישט אריין קיין תל אביב איז אפשר שייך אן דעם צוקריגן די ירושה האבן זיי געזאגט ניין. רביצן תמימות'דיג האט זי געפרעגט אפשר איז שייך די שגריר זאל קומען קיין בני ברק, האט זי געהערט אויפן טעלעפאן נאר ווי זיי לאכן דארטן, זיי האבן זיך אלע צולאכט, אוודאי אז נישט, די שגריר וועט נישט קומען קיין בני ברק. רבותי ס'איז אריבער אפאר וואכן, איז געקומען א קבוצה פון סנאטארן פון אמעריקע קיין ארץ ישראל, און זיי האבן באזוכט, זיי האבן געוואלט זען אלע סארטן פון פון אידישע פאלק, אלע סארטן. און באזוכט די סארט מיט די סארט מיט די סארט, איין סארט האבן זיי נאכנישט באזוכט, ווער? ווער? די שטארקע פרומע, די גאר פרומע, און מ'האט זיך דערמאנט דארטן אין קאנסוליא אז זי האט געזאגט אז איר מאן איז גאר א פרומער, האט מען געקלינגען צו די פרוי, זי האט געהאט דעם טעלעפאן נעבן דארט, נעבן קלינגען אז היות ס'איז דא א קבוצה פון סענאטארן צו מיר קענען ארויפגיין צו אים א באזוך, האט זי געפרעגט דער שגרירת מיטקומען, האבן זיי געזאגט יא. ער קען מיטברענגען די פאפירן אויך אז מיין מאן זאל חתמ'נען? האבן זיי געזאגט יא. האט זי געזאגט בסדר איז איין מינוט כ'גיי פרעגן מיין מאן. זי איז געגאנגען פרעגן די מאן אז זיי ווילן דא ארויפקומען אז ער זאל דארטן חתמ'נען און די שגריר וויל ארויפקומען צו אים אין שטוב, האט ער געזאגט יא אבער נאר ביין הסדרה. און רבותי זענען ארויפגעקומען קיין בני ברק אין אים אין שטוב דער שגריר און ער האט דארטן אזוי געחתמ'ט. ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען האבן זיי געזאגט פאר די פרוי. אז אזא זאך פאסירט נישט אפילו ביי די זון פון אמעריקאנער נשיא, ער דארף ער דארף חתמ'נען מוז ער קומען צום שגריר, דער שגריר גייט נישט צו קיינעם, אבער פאר איינער וואס איז דערהויגן אין די אייבערשטער משנה סדרי עולם משנה סדרי בראשית, קומט א אינגערמאן ער זאגט. פאר פרנסה מאך איך עס נאר, ער היט נישט די אויגן פאר פרנסה. גיב א קוק וואס ר' אלישע האט געקריגן דורך דעם וואס דער אייבערשטער דאגה'ט פאר דיין פרנסה. ס'איז ארויפגע זענען ארויפגעקומען צו אים אין שטוב און האט דארטן און זיי האבן דארטן און ער האט דארטן געחתמעט. איר פארשטייט ווי דער אייבערשטער דרייט נאר מיט דיין זכות און שמירת עיניים. ער מיינט ער היט נישט אידן אונטן אויגן ער טאר האבן בעסער פרנסה.